Hindistanda hyýalym. Hak ugrunda gurbandyr janym döwletim malym Gögün ýola rowandyr Hindistanda hyýalym. Hindistan we türkmenler. Birinji bap. Hindistandaky türkmen döwletleri barada taryhy çeşmeler we edebiýatlar. Arap-pars dilindäki çeşmeler. Deli türkmenleriniň soltanlygy, Kutupşa türkmenleriniň soltanlygy. Hindistanyň orta asyrlardaky taryhynyň möhüm bölegidir. Hindistandaky türkmen döwletleriniň taryhyny öwrenmek barada şol döwürde arap we pars dilinde ýazylan birnäçe möhüm ähmiýetli çeşmeler bar. Hindistanda höküm süren türkmen soltanlary öz eden işlerini taryha galdyrmak üçin köşklerinde taryhçy alymlary, Möwritnamaçylary saklapdyrlar. Döwlet işlerine belet. Resmi maglumatlar elýeterli bolan bu alymlaryň işleri käbir kemçiliklerine garamazdan, şol döwrüň taryhyny dikeltmekde biziň üçin gymmatly çeşme bolmagyna galýar. Hindistandaky türkmen soltanlary ylym adamlaryna elmydama howandarlyk edipdirler. Alaeddin Muhammet Halajy Bihary eýelände bu ýeriniň kitaphanalaryndaky musulman alymlarynyň ygtyýaryna bermegi onuň ylma nähili ähmiýet berýändigini görkezýär. Ene dili türkmen dili bolanda bolsa, Hindistandaky türkmen döwletleriniň köşgünde döwlet dolandyryş işleri pars diline alnyp, barylypdyr. Şol sebäpli-de, döwrüň taryhy möwritnamalarynyň hem şol dilde ýazylandygy tebigydyr. Deli türkmenleriniň soltanlygyna degişli pars dilinde ýazylan çeşmeler Minhajudeddin Jüzjanynyň Tabakaty Nasyry, Zyýauddin Baranynyň Taryhy Firuzşahy, Şemsi Syraç Afyfyň Taryhy Firuzşahy, Ýahýa ibn Sirhindiniň Taryhy Mübarekşahy atly eserleri esasy çeşmeler bolup, olar häzirki zaman taryhçylary tarapyndan giňden peýdalanylýar. Bely türkmenleriniň soltanlygynyň irki döwrüne degişli bize gelip ýeten has irki çeşme taryhçy Fahreddin Mübarek şanyň Taryhy Mübärek şasy eseridir. Onuň takmynan bir müň bir ýüz elli ýedinji ýylda Multanda doglandygy, on sekizinji asyryň ilkinji çäreginde aradan çykanlygy çaklanylýar. Ol Lahorda on dört ýyllap hökümdar kowumlarynyň şejerelerini toplamak bilen meşgullanypdyr. Fahreddin Mübarek şa Şejereýi Mübarek şa atly bu eserini Deli türkmenleriniň soltany Kutbeddin Aýbege sowgat beripdir. Denison Ross, Fahrettin, Mubarek Şani, arapça we parsça şygyrlar ýazan Ben Huseýn al-Merwerudi bilen garyşdyryp, bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylda bu eseri Londonda Merwerudyň eseri hökmünde neşir edipdir. Fahri Müdebbir lakamy bilen meşhur bolan Fahreddin Mübärek şanyň Adabul harb we şüja, Söweş we batyrlyk edepleri, Söweş we batyrlyk edepleri, Deli türkmenleriniň soltanlygynyň harby sungatyna bagyşlanyp, onda şol döwürde ulanylan ýaraglar, atlary seýislemek, harby tilsimler barada gyzykly maglumatlar bar. Fahretdin Mübärek şa gaznalylar bilen baglanyşykly on sekiz sany şorta sözi öz içine alýan kitabyny Soltan Şemseddin iltutmuşa sowgat beripdir. On sekizinji asyryň altmyşynjy ýyllaryna çenli wakalary şöhlelendirýän esasy çeşme Tabakaty Nasyry eseridir. Onuň awtory Abu Omar Minhajüd-ed-din Osman bin Sirajeddin Muhammet Jüzjani bir müň bir ýüz togsan üçünji ýylda doglupdyr. Onuň Piruzkuhda, Lahorda, Eýranyň Gürgen welaýatynda doglanlygy hakda maglumatlar bar. Ata-babalary gaznaly türkmenleriniň we gurlaryň köşgünde hyzmat edipdir. Ol Dehli soltanlygyny Şemsileriň dolandyran döwründe Dehliniň baş kazysy bolupdyr. Jürjani bir müň iki ýüz altmyşynjy ýylda ýazyp tamamlanan Tabakaty Nasyry atly kitabyny Şemsi hökümdary Nasreddin Mahmyda bagyşlapdyr. Girişden we otuz üç sany tabakadan, ýagny gatlakdan ýa-da bapdan ybarat bolan bul eser umumy yslam taryhydyr. Jüzjani kitabynyň girişinde ony ýazmagynyň sebäbini şeýle düşündirýär. Bir gün onuň eline pygamberleriň, emewi we abbasy halyfalaryň, ajam hökümdarlarynyň hem-de gaznalylaryň şejeresi bilen bagly bir kitap düşüpdir. Bu eser bilen tanşan Jüzjany öz döwrüne çenli musulman nesilşalyklaryny hem goşmak bilen onuň üstüni ýetirmegi maksat edinipdir. Eseriň ilkinji on baby pygamberleriň taryhyndan başlap, gaznalylara çenli bolan döwri öz içine alýar. Olarda halyflar, Ýemen hökümdarlary, taryhylar, saffarylar, samanlylar, büweýhiler barada maglumatlar bar. Eseriň gurlara degişli baby hasam ähmiýetlidir, sebäbi awtor bu barada gymmatly çeşmelerden peýdalanypdyr. Bartol Tabakaty Nasyryny gurlar hakda möhüm çeşme diýip görkezýär. Eseriň indiki bablary degişlilikde gaznalylara, On birinji baby. Selçuklaryň On ikinji baby. Sanjardan soňra Nyşapurda höküm süren emirlere On üçünji baby. Nemruz we Sistan mäliklerine On dördünji baby. Eýýubylara On bäşinji baby. Könürgenç türkmenlerine On altynjy baby. Şemsebanylara we Gur mäliklerine. On ýedinji baby. Toharystan gurlylaryna. On sekizinji baby. Gazna soltanlaryna. On dokuzynjy baby. Hindistandaky Muezzi soltanlaryna. Ýigriminji baby. Hindistandaky Şemsi soltanlaryna. Şemseddin iltutmuş we oruntutarlary. Şemsilere tabyn bolan hökümdarlara. On ikinji baby. Gara hytaýlylaryň we mongollaryň çozuşlaryna on üçünji baby bagyşlanypdyr. Taryhy çeşme hökmünde Tabakaty Nasyryň ähmiýeti onuň awtorynyň öz ýazan döwrüne, ýagny on üçünji asyryň birinji ýarymyna degişli Demirgazyk Hindistan we Owganystan bilen baglanyşykly ýazan baplardyr. Eseriň uly ähmiýetiniň birem onuň ahyrky babynda mongol çozuşlarynyň giňişleýin beýan edilmegidir. Mongollaryň Gur we Gazne etraplaryny talamagyny öz gözi bilen gören Jüzjanynyň mongol çozuşlary baradaky gürrüňleri hasam ygtybarlydyr. Jüzjanynyň Tabakaty-Nasyr eseri özünden soňky döwründe ýaşan musulman taryhçylary üçin esasy çeşme bolup hyzmat edipdir. On altynjy asyr taryhçysy Ziýauddin Barani Taryhy Firuzşahy eserini Tabakaty Nasyryň dowamy hökmünde ýazypdyr. Mirhon we Handemir ýaly taryhçylaram Jüzjanynyň eserine çeşme hökmünde ýüzlenipdirler. Tabakaty Nasyryň diňe Hindistana degişli on birinji we On ýedinji, ýigrimi üçünji baplary ilkinji gezek bir müň sekiz ýüz altmyş dördünji ýylda Kalkuttada Nassau Liz, Hadym Huseýin we Abdylnaý tarapyndan neşir edilipdir. Eseriň mongollar bilen bagly bölegi Siýasetül emsar fi tejribetil asar der Taryhy Aly Jingiz. ady bilen bir müň sekiz ýüz togsanynjy ýylda Bombeýde neşir edilipdir. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş üçünji, bir müň sekiz ýüz ýetmiş altynjy ýyllarda eser Rawerti tarapyndan tutuşlygyna iňlis diline terjime edilipdir. Tabakaty Nasyry tutuşlygyna Abdulnaý Habibi Kandagary tarapyndan asyl nusgasynda neşir edilipdir. Zyýaweddin Barany we eserleri. Doglan wagty anyk mälim bolmasa-da, bir müň iki ýüz segsen bäşinji ýylda doglandyr diýip çaklanylýar. Taryhçy Zyýauddin Barani Deli türkmenleriniň soltanlygynyň hökümdary Muhammet Toglagyň hökümdarlyk eden ýyllary bir müň üç ýüz ýigrimi bäş, bir müň üç ýüz elli birinji ýyllar, köşgünde döwleti dolandyrmak işleri boýunça geňeşçi bolup işläpdir. Barani döwrüniň beýleki yslam alymlary ýaly, Ähli ylymlaryň çeşmesi Gurhandyr diýip hasaplapdyr. Ol taryh we hadys ylymlaryny biri-biri bilen ekiz diýip hasaplapdyr. Baranynyň dört sany eseri bize mälimdir. Olaryň birinjisi, Taryhy Firuzşahy eseri. Ol Deli türkmenleriniň soltany Gyýaseddin Balabanyň Tagta çykmagyndan başlapdyr. Bir müň iki ýüz altmyş altynjy ýyl. Togalaklar neberesinden bolan Firuzşa üç soltanlygynyň altynjy ýylyna çenli wakalary, bir müň üç ýüz elli ýedinji ýyl, öz içine alýar. Barani bu eserini ýetmiş ýaşlarynda ýazyp başlapdyr. Ýazar eseriň on bir babyny ýazmaga ýetişipdir. Taryhy Firuzşahy hökümdarlary terbiýelemek we olaryň halky yslam dinine laýyklykda dolandyrmagyna ýardam etmek niýeti bilen ýazylypdyr. Eserde hökümdarlaryň goýberýän ýalňyşlary tankytlanypdyr. Baranynyň düşünjesine görä, taryh ylmy haýyr işleri wagyz edýän ylym bolmalydy. Baranynyň bu eseriniň gymmatly tarapy onuň Alaeddin Halajyň Köşk taryhçysy Gabyreddiniň golýazmasy biziň günlerimize gelip ýetmedik köp jiltli Fatyhnama, Ýeňişleriň beýany, eserini tankydy nukdaýnazardan ulanandygydyr. Kitabyň girişinde özüniň taryh ýa we taryha garaýşyny beýan etmek bilen Barani nesilleriň aňynda aşaky gatlaklardan gelip çykýan adamlaryň däl-de, eýsem diňe beýik şahsyýetleriň hem-de olaryň eden işleriniň galýandygyny, Sebäbi taryhyň sapaklaryndan diňe döwleti dolandyrmakdan we dini işlerden oňat habary beýik adamlar netije çykaryp bilýändir diýip ýazypdyr. Şonuň üçinem ol ýurduň syýasy taryhyny hem-de soltanlaryň işlerini beýan etmäge ýykgyn edipdir. Emma onuň eserinden ýurduň ykdysady durmuşyna, halk köpçüliginiň agyr ýagdaýyna, olaryň göreşine degişli maglumatlary hem tapmak mümkin. Barani özüniň taryhynda Musulman taryhnamasynda däp bolan ählumumy taryh ýazmakdan biraz çetleşipdir. Taryhy Firuzşahyň ýazary munuň sebäbini özünden öň jüz janynyň düýpli bardygy bilen delillendiripdir. Ol öz eseriniň wagt çäklerini takmynan jüz janynyň tamamlan senesinden, ýagny Deli soltany bolan Gyýaseddin Balabanyň dolandyran döwründen başlap, Firuzşahyň hökümdarlygynyň altynjy ýylyna we özüniň ýogalan ýa bir müň üç ýüz elli altynjy ýyla çenli dowam etdiripdir. Barani taryhyny ýazýan döwletiniň ýagdaýlaryna belet adam bolupdyr. On üçünji asyryň altmyşynjy ýyllarynyň, on dördünji asyryň başlarynyň wakalaryny beýan edeninde ýazar bu döwrüň wakalaryny öz gözi bilen gören kakasyndan we atasyndan eşiden salgylanyp beýan edipdir. Deli soltanlygyndaky köp wakalary gözli şaýady bolansoň beýan edýän wakalary biziň üçin ygtybarlydyr. Taryhy Firuzşahy ilkinji gezek bir müň sekiz ýüz altmyş ikinji ýylda Seýid Ahmet han tarapyndan Kalkuttada neşir edilipdir. Eseriň käbir bölekleri Eliot tarapyndan iňlis diline terjime edilipdir. Ikinji eseri bolsa Fetawai Jihandari, Hökümdarlyk fetwalary. Soltanlara öwüt-nesihat bermek üçin ýazylan bu kitapda öňki geçen hökümdarlaryň durmuşyndan, aýratynam, yslamdan öňki Eýrandan alnan mysallara, şorta sözlere uly orun berlip. Nusgasy, Ýeke-täk golýazma nusgasy Indian Ti, Nomer, iki, alty, dört, alty. bolan bu eser Selim han tarapyndan bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda Lahorda neşir edilipdir. Üçünji eser Ahberi Bermekian Barmaklylar baradaky habarlar Bermekiler hakda awtory näbelli bolan bu eser Barani tarapyndan Bir müň üç ýüz elli dördünji ýylda arap dilinden pars diline terjime edilip, Firuzşa Togalaga gowşurylypdyr. Kitap bir müň sekiz ýüz segsen dokuzynjy ýylda Bombeýde taryhy Aly Bermekian ady bilen neşir edilipdir. Dördünji eser, Naty Muhammedi, sallallahu aleýhi we sellem, Muhammediň waspy, sallallahu aleýhi we sellem. Baranynyň bu kitabynyň ýeke-täk golýazma nusgasy Rampuryň Rza kitaphanasynda saklanylýar. Ýokardakylardan başga-da, Baranynyň çeşmelerde ady agzanylýan Soltany Kebir, Uly Soltan, Inaýetname-i Ylahi, Ylahynyň enaýatnamasy, Measyr-i Saadat, Seýitleriň täsirleri, Hasratnama. Lübbe taryh, sap arassalanan, saýlanan taryh, atly eserleri bar. Baranynyň Taryhy Firuzşahy eserini soňky döwrüň taryhçylary Ýahýa ibn Ahmet Sirhindi, on dördünji asyr, Ekber döwrüniň senenamaçysy Muhammet Kasym Gurgeni Ferişte, Hoja Nyzameddin al-Herewi tarapyndan hem peýdalanylypdyr. Meşhur arap syýasatçysy Abu Abdullah Muhammet ibn Battutanyň bir müň üç ýüz dördünji, bir müň üç ýüz ýetmiş ýedinji ýetmiş sekizinji ýyllar. Syýahat. Hindistanyň taryhyny öwrenmekde gymmatly çeşmedir. Ibn Battuta bir müň üç ýüz dördünji ýylda Tanzerde, Marokkoda doglupdyr. Bir müň üç ýüz ýigrimi bäşinji ýylda watanyndan alys ýurtlara syýahata ugran syýasatçy bir müň üç ýüz elli üçünji ýylda yzyna dolanyp barypdyr. Ol Aleksandriýa, Kaire, Mekgä, Halawa, Damaska, Konstantinopola, Buhara, Kabula we başga-da birnäçe ýerlere syýahat edipdir. Bir müň üç ýüz otuz üçünji ýylda Muhammet Togolak ony Delidaky köşgünde kazyny, paýtagtyň kazysy wezipesini beripdir. Ol soltanyň köşgünde sekiz ýyllap gulluk edip, uly abraýa eýe bolupdyr. bolupdyr. Ibn Battuta Soltan Kutbeddin Aýbegiň kümmedine serenjam bermek we onuň wakfyna gözegçilik etmek wezipesi hem ynanylypdyr. Bir gezek ol soltanyň gazabyna duçar bolup, wezipesinden boşadylypdyr. Emma bir müň üç ýüz kyrk birinji. soltanyň ynamyna girip we birnäçe aýdan soň Hytaýa iberilipdir. Ol Ýawa, Hindi arhipelagynyň adalarynyň üsti bilen Hytaýa syýahat edipdir. Emma imperator paýtagtda bolansoň, ol özüne tabşyrylan wezipäni ýerine ýetirip bilmän, yzyna dolanypdyr. Kalkutta gelip, gämä münüp öz watanyna dolanypdyr. Bir müň üç ýüz elli üçünji ýylda watanyna gaýdyp gelen syýasatçynyň gürrüňlerini Marokko soltanynyň köşk kätibi Ibn Juzaýýa ýazga geçiripdir.